or a sirheni ra un'wana wa ka n'wina leswiya minkama yo tala swi vangiwa hi yini na swi vangiwa hikuva mi kuma ku wun'wani wa ka xin'wana or wun'wani wa xaka ra mina or wun'wani loyi hi rhaku swin'we ngati or wun'wanyani luya wo va ri hayi lavaya va loya swin'we i va ka xin'wana a ni fela mona a ni fambela yini tin'anga na maporofeta or a ya a ya tirhelela swo karhi kumbe a fika a nusa swi swo karhi a ni nusa misava or a fika a endla swilo ku swi swa mina swi nga fambi ivi mi kuma ku mina ni famba ni swi lavisisa va ku hayi swi endliwa hi swimanimani wa ka n'wina. ivi ni famba ni ya a sirheni ni ya ni ya vulavulela ni ku n'wina kokwani n'wina papa n'wina malume n'wina hahani or n'wina mhani ni kombela mi ni lwela a ka nyimpi leyi swimanimani hi yena a birikaku swi swa mina ni fambe ni swi lava vanhu lavaya va swi vona va ta swi vona hi loko mina ni vulavula ku ni vulavula ntiyiso na kumbe ni vulavula mavunwa na loko ni vulavula ntiyiso va ta famba va ya va ya ni lwela. va ta landza munhu luya a ni xanisaka wa kwala rixakeni va ya va ya n'wi tova nyana. Ku n'wi tova hi ku va va endla yini? Hi ku va mi kuma ku wa vabya kumbe a endla swilo swo karhi ivi a ya a ya ti lavisisa. Loko a ya ti lavisisa va fika va n'wi byela va ku, mikwembu ya ka n'wina yi kwatile hikuva i endle munhu wo karhi swilo swa so na so. Tlhelelani ndhawu. i ta endla yini? I ta tlhelela ndzhaku munhu luya a tshika swilo leswiya a swi endlaka. Un'wanyana i ta ta a fika a kombela ku rivaleriwa a ku hayi swilo swa wena ku ze swa wena swa vutomi swi nga fambi a ku ri mina a ni swi pfarile xaka ra mina ni kombela i ni rivalela. Ivi ku khomelaniwa ku pfumeleriwa yini? Vutomi byi ya emahlweni. Mi languta ku na vanhu lava loko va nghena a masirheni a ku hlakuleni or a ku cheleni ka fole or a ku tlilineni ka masirha timbilu ta vona ti nghena ti tsakile hi ku va ya ku khenseni ku va ve le hansi mikwembu na vafi na vaboli va va nyike swilo leswi va swi lavaka but ku na lava va nghenaka laha hikuva va ya ku poteni va ya kwihi va ya ku va vikeleni ku heyi timhaka ti bihile swa vutomi a swi fambi mani na mani na mani hi vona va ni salaka ni kombela ku mi ni lwela. mi va careful hi vanhu lava mi kuma ku loko va ya masirheni va fika va vulavulela loko munhu o za a fika a vulavulela vito ra wena a sirheni laha ni vulavula hi maxaka a ni vulavuli hi vanhu va le handle vanhu va le handle a hi va vekeni kule ni vulavula hi maxaka xaka ra wena loko ro fika ri vulavulela a sirheni ra xaka. loko swimanimani n'wana swimanimani wa ka n'wina or wa ka hina i le ku n'wi xaniseni, va ta ya va ya va ya n'wi tova. Swilo leswiya mi swi vonaka loko vanhu va ku ha swimanimani va n'wi vulavulele esirheni ku swa yena swi nga fambi, a hi matlangwana. Ma ni twisisa? Va ya va ya n'wi vulavulela esirheni ku swa yena swi nga fambi hi mhaka ku na yena i tove wun'wana i ye a ya sungula wun'wanyana. Ma vona? ku vulavulela munhu a sirhe swi swi swi swi dangerous ngopfu swi nghozi ngopfu. Van'wanyana loko sweswiwani mo famba mi famba mi ti lavisisa va ta mi byela ku wena swimanimani i yena a ku vulavulela a sirhe ni mhaka ku i n'wi fambele tin'anga na maphorofeta, se vafi na va boli va kwatile laha a nga ya a va lavulela kona. That's why mi kuma ku se loko vanhu va pfumelanini va ri va ka xin'wana va ta ku a hi endleni ntirho, a hi yeni emasirheni. Va ta fika va tshama laha a sirheni ra mukhegula or mukhalabye va ku hi helerile hinkwenu vatukulu hi hlanganile hi kombela mi hi rivalela ka leswi a hi swi endla, mi hi pfumela mi hi khomela mi hi endla xixin'we. Ma twisisa? Loko munhu o za u ku onhela a ya sirheni be careful hi vanhu lava va yaka va ya endla va ya vulavula.